Cinco de junio de dos mil veintitrés ñarretoma hína ñande programación ojehero añemongeta tavaguándi, osẽa

Para la Dirección de Extensión Agraria Canindeju, ñamomaiteimi hína tapichakuéra oĩva hína japysakápe ñande acompañáva hína a través de las poderosas ondas de la 95.5 Oĩva hína japysakápe tanto manejando, maneja vehículos, viajando, otroi local de trabajo rupi, en todas, en todos los ambientes oñehendu hína radio Popular Canindeyú. Avei Ñamomaiteimi ha aguyje avei ave tapicha ñanembokatupyry ára ha ára hína ha'e tapicha Abel Benítez. Voi ajapysakáma jepi nde prográmare Abel heta ne audiencia heta nde saludo porã jepi nde programación. Las cuatro y media hína che jañepyrũma aja. La cinco. Ha iporãiterei jepi ña ñame'ẽva kyre'ỹ tetãyguakuérave a través de las ondas de esa, de esta escuchada emisora, Radio Popular Canindeyu. Ko'ã ko aravópe táva Kuruguatýpe jaguereko hína veintisiete grados centígrados. Sensación térmica katu 28 grados centígrados. Ñande arareko he'i ñandéve temperatura máxima ikatu hag̃uahẽina 28 grados centígradospe ha mínima katu 14 gradospe ikatu oguejýhina ñande temperatura.

Jahechámi arã ipoty julio, finales de julio ko'ág̃a katu jaikévo junio-pe prácticamente finales de mayo guive ja ihokypa, ipotypaitéma ñande tajymáta hína ja peteĩ paisaje porãma ome'ẽ hína ñande távaháre. He'i ñande ñande ára reko este día ára ndajaguerekoiete ha probabilida jaguerekóvo ama. Hasta el día sábado ndajaguerekoiete pronóstico de lluvia, pero ñande ára reko ikatu iñambue hína Los días domingo, lunes, martes ha miércoles de la próxima semana. Oĩ previsto la próxima semanarã peteĩ semana con mucha lluvia ikatu oñembo'añete hína péro péva ndo'uvaimo'ãi hína ñande ñande huerta familiar-pe. Tapicha kuéra ya ojepreparáma hína, ya oseleksionáma hína maite aparséla-pa, éntre maite rrama semílla-pa oikytĩta hína ikatu hag̃uáichama Oñepyrũma tembiapo hína para plantado de mandioka, para plantación de mandioka. Yvyguýpe generalmente ja la ñande rama semilla ja oha'arõ, ja ohasáma hi'ári hína tiempo ro'y ha ome'ẽvove las condiciones favorables Tanto en la temperatura del suelo ha upéicha avei en la temperatura ambiente oĩove equilibrio, oĩove condiciones entre la yvy ahina ha'evéiove ho'ysãiterei ahina la ñande rama jaheñóima. Entonces ya oje, ojepreparáma lo mitã hína. El mes de junio los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería oñepyrũtama ojejapo ojapo hína tembiapo de plan de producción mba'épa ñande finca familiar-pe japroducíta hína kokuépe, huerta-pe, producciones medicinales, animales menores como cerdo, aves domésticos, upéicha avei lechera, ha upéicha avei animales ganados ya mayores La tatĩ jovaimi jaguereko avei ñande produsiõrami ikatu hag̃uáicha oĩ ove condiciones necesida ñadispone hese. Entonce ja ani jakyhyje tĩi ñaombe'u hag̃ua datos reales de nuestra producción, porque los técnicos oasistian a la producción ha'eta veces ñande más bien jajagarra como si fuera una encuesta de estudio económico, ha nañamombe'úi la ñande kapasida produktíva ha osalta ñande la ñande rregistrokuérape ke estámos en extrema povrésa ha heta vése ñañongatu'imimínte las informasiónes. Entónses plan de produksión, la periódo produktívo oñepyrũ en el mes de julio, julio ha opa junio del próximo año-pe, entonces ko junio-pe opa hína lo que es el periodo productivo dos mil veintidós, dos mil veintitrés, ha julio-pe katu ya ñañepyrũma el periodo productivo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Entonces jajajapóma ko mes kóva guive la ñande plan de produccionmi hína ikatu hag̃uáicha jajaguerekóma peteĩ idea institucional, organizativo, comunitario, la capacidad productiva jaguerekóva hína ñande ñande rekoháre. Ko miércoles, miércoles siete Ministerio de Agricultura y Ganadería Salón de Reuniones-pe oñemoañetéta hína peteĩ ñemongeta especialmente oproducía hína miel productores apícola-ni, apícola omba'apo akávare. Señor? Hendaichagua, hendaichagua ju'uakua. Ave Abeli tie'ỹ hína henda Sheila che tie'ỹ. Entonce miércoles a partir de las ocho de la mañana ñaimbaite invitado omoañetesea hína ñemongetái katu ag̃uáicha ñaforma peteĩ organización a nivel distrital ha a nivel departamental ahí en su momento los productores de cava. Kóva ko peteĩ téma muy importante pórke inkluso oĩma avei algúno oñemongeta hína la umi káva ía reheguáva oñeformáma peteĩ komisión apárte pórke según la istória produktíva de nuestro país Originario de nuestro país umi kava'i umi mba'éicha héra Abel vende erekóva amo fondova eh eh jate'i jate'i Abel ape oguereko voi entonce oje'e de que umie ha'eha originario de de nuestro país Ha no noĩha dentro de lo que es el el proceso históricamente productivo de la miel de que la umi otro tipo de cava pe ir a la reina umi aja'e ñande ñane ñe'ẽtépe ha'e hague avei ojegueru haguéma avei tetã ambue iolado ha ou ojeadapta porãiterei ñande ñande retã ha ñande continente-pe ha upévare oñemombarete avei la producción, entonces umi rupi las organizaciones avei oñomongetamimíta hína oñemoĩ de acuerdo ikatu hag̃uáicha hína oñeorganiza la parte productiva en la parte de miel, porque ko'ã tiempo ãve hetaiterei la mba'asy umi a lo mitã ojeporeka eírare, Entonces miércoles a partir de las de las ocho de la mañana ñañoinvitapaite hína Santiago Martínez ehenói kuri teléfonope oporandu che la horario-re ha ñamombe'umi ojupe mba'eichaitépa oĩ hína la

De la parte de de la parte apícola ha omosarambia hína conocimiento ikatu hag̃uáicha tetãguakuéra, tapichakuéra productores ojatyko Ingeniero Alcides Iturbere gracias a que heta mba'e oikuaa ko karia'y guasu kóa referente a producción de cava. Entonces hendive ñañepyrũta hína jajoinscrivi Oñeme'ẽ ñande la programami ha upéi ñañepyrũ hag̃ua de las ocho y diez rupi el ingeniero Guillermo Cabrera, gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeyu, ome'ẽta ñande las cordiales bienvenidas. Óga Jára pegui siempre iñimportante ome'ẽ ñande la recibimiento correspondientemi ikatu hag̃uáicha ñañepyrũ ñaavanza jahao la ñande programa del díape. Ha más o méno las ócho y média rupi ñañepyrũta prácticamente ja jaikéma la parte productiva-pe, con las generalidades de la producción apícola, informaciones generales, mba'épa la trasiego, ñakompartíta experiencia de trabajo, mba'e objetivo-pa oguereko la ñande jejuhúpe día-pe. Entonces ñamoldapaitéta jahaóma Más o méno las ócho y média guive ñañeñepyrũtama peteĩ ñemongeta, ha pépe oĩtama hína el ingeniéro Alcides Iturbe con su riqueza de conocimientos, ha avei oĩta apicultores, productores entonces peteĩ ñemongetarãma. Upéi ningo oĩ'arã peteĩ trasavilida, peteĩ ojetrasa'arã ñande la tape jaguata hag̃ua, espesiálmente jatrasa la tape peteĩ tembiapo iporã jajapo hag̃ua, ha éntre la presentasión de la miel, aktuálmentepa mba'eichaite oñenfokáhina a nivel nasionál, Ha upéi algunas experiencias internacionales incluso nde ivai he'i ñakompartimi péva opytáta hína a cargo de la ingeniera Griselda Celaya péva a las nueve de la mañana-ro ha'e ome'ẽta ñandéve peteĩ pincelada avei. Upéi katu La importancia de la organización, formalidades, documentos, finalidades de una organización katu oheja hikuái hína che cargo-pe ikatu hag̃uáicha la parte organizativa-pe avei ñañomongetami, porque hoy día sin organización, eh, La organización heta mba'e ofasilita ñande, péva hetaiterei ome'ẽ ñande protagonismo, ome'ẽ ñande oportunidades, ome'ẽ ñande producción, ome'ẽ ñande mercado, precio, completito ome'ẽ ñande sobre la organización. Ha como productores hoy día ñañeĩma organizado en comités, en asociaciones, en cooperativas, Ha pe ári ikatu hag̃uáicha comunitariamente jafihái peteĩ hoja de ruta, ikatu hag̃uáicha ñamba'apo ñondiepa guasu jahádo hína, ha día a día ñamombareteve la producción de la miel. Entonces a las nueve y media rupi otokáta che la ñemongeta peteĩ media horami sobre organización. Ha upéi katu jañañe'ẽmítama entre todos las diez de la mañana rupi la posibilidad ñakonformao peteĩ comité de productores apícolas del distrito de Kuruguaty. Ñande distritoháicha ñañeorganisárõ, entonces Upéi jajaguerekóma posibilida ótro distritogua okopiávo la ñande organisasióngui, ha upéi katu mbeguekatúpe oĩrõ púntos de konkordásia ñag̃uahẽma jahávo la asosia, Asociación Departamental de Productores Apícolas-pe. Aja opytátama ano con la participación de todos los presentes-ma. Enterovetéatama pépe actor-ta hína aja. Ha upéi más o ménos las ónce rupi ñambotýta oñondive éntre terere ñemongeta, el las óncerõ jajapóta la siérre de jornáda, ha pépe ñandedespedi jeýta el gerénte del Centro de Desarrollo Agropecuario de Canindeju, ha'e hína el ingeniéro Guillermo Cabrera. Entónse péva ko miércoles g̃uarã a nivel a partir de las ocho de la mañana hasta las Once de la mañana. Santiago Martínez he'i Maracaná-i peteĩ grupo oútaha avei oparticipa hína pórke ointeresaitei chupe la párte de producción apícola ha upéicha avei odireksiona hag̃ua peteĩ organisasión independiénte ojededika ko'ã ko rrúbro. Polka ha lókro, Abel, che akaiko livertávo jete'i osẽ ñandehegui kampeón, che.

Che amígo ahembíva umi komentário iporãitereívo. Iporãitereíngo la organisasión hína la perspektíva ha la konvíte. Che amo ha ndéko la inheniéro espesialisádo en la dokumentasión. Nemandu'amína lo mitãme togueru la isédula, identida, jafotokopia hag̃ua

Nomba'apomo'ãima avei la naikre'ỹiramo, la ndoguerekói amo volunta de trabajo. Upeichaite. Porque alguno ndojaposéi, he'i che cheky'ye, no, che alergia, no, che úlcera, che la puta, ndaikuéri la oguereko'ỹva, ndojaposéi. ha jajapo va'erã umi animál ningo Tupã mba'e, ha ha'ekuéra oñeorganiza ndive ñande kristiáno del múndo ndikatumo'ãi ñañeorganisa, che Pédora jaikuaamíva. Upeichaite profesór organisasión ha upéi la

No, totalmente, totalmente de acuerdo ndivo, pero mba'eve upéva, a medida que jahángo iñimportante tegue porque pohã ningo la este mba'éiko héra la herida ningo pohã guasúnte, péva ndaikói oreporango'ỹva chéva.

Profesor Rudecindo Vivero ha'éko la héra naheta ioi la he'i oíngo la héra ja'e porãngo ha'e he'i oĩ nde la chekuaa ra'e he'i porque alguno Gumercindo ha mba'e he'i chéve péro ha'e la heraite Rudecindo Vivero profesor yma rohuga la fútbol ahua jepe akói chéve profesor contra de la fútbol ha hetyma karẽ ha nde jaikuaa ioi moõ otovahóta la pelota ñahendúvo napolka paraguayami

Ha upéinte tiémpo oiko opa osaluda jey ha upéva jaokonsegi jeýma la iselulárva. Upéicha he'íngo che, nachepermisovéi ndaikatu he'imi aju rrádio. Pórke ko'ág̃a jachepermiso jeýma ja ojejapo la solisitu por eskrítope ha ofirma komandánte. Ko'ág̃a ja jahe'i jeýma hese. Sokorro polisía!

Ojejapo la lanzamiento Municipalidad de Curuguaty odeclara de interés distrital mba'e porã péva ha upéiko proyecto kóva este día oarranca ñamopotĩ Paraguay oguereko el apoyo de y el acompañamiento de diferentes instituciones públicos ha avei privados Ha péa he'ise hína de ke es de, es de múcho interés. Péa ko proyékto oñemoañete hína en tódos los centros educativos a nivel nacional, educativos avei públicos y privados. Ko'ápe jaguereko Colegio Adventista, jaguereko Colegio Cefa, Ave jaguereko avei San Isidro, umía privado ha upéi katu oĩ barrio, en cada barrio hay instituciones, por lo menos oĩ peteĩ ko distrito de, o sea que ko ciudad de Curuguatetépe-nte oĩ por lo menos dieciseis centro educativo rupi ombo'ehao ja'e chupe, de los cuales más o menos según ko Ja'e aja upéi oĩma aĩ Escuela San Isidro cuatro, Escuela Parroquial San Isidro, mitã'ikuéra umi aja oje'aderíma avei la tembiapo oñemboañete ahína mbo'ehao, ha rupi ha'e hína oĩ a nivel básico-pe omba'apóta institución ryepýpe, umi anosemo'ãi okápe, péro oĩ a nivel medio-pe katu ja

Ha pe Escuela Treinta y Cuatro Curuguateño-pe, ha péicha avei este día ára jahecha mitã katupyry preescolar, jardín, vivencia curuguateña oñesuma iko números artístico ha kuri iporãiterei la lanzamiento de este proyecto educativo Oĩva hína déntro de la edukasión integral de nuestros niños y jóvenes. Ikatu hag̃uáicha mbegue katúpe jaha ñamehora jey ñane médio ambiénte ñanderekoha jahávo. Ha la limpieza del, de eliminación de ñamopotĩ hag̃ua Paraguái he'ise hína ña

Ha upéi avei la ambiénte roĩva pe jarrespira hína pe ndaha'éi apotĩ, ndaha'éi aire púro he'íva chupe, upéva vasúra vai. Upévare iñimportánte kuri pe viérnes pasádo en la supervisión akã de la siuda de Kuruguaty, los representantes de várias instituciones roĩ hína kuri, ñemongetápe ha ropropone hína kuri al final de la ejecución de este proyecto ñamopotĩ Paraguái ape supervision-pe jaguapývo ñañomongetami los actores sociales ikatu hag̃uáicha jaikuaa la alcance de este proyecto. Pórke heta vése los projéktos avei ou muy enkuadrádo ñande Paraguaýo oládo de las direksiónes espesiálmente, ha ñande la ñande experiencia jahasáva la ñande evaluasión umi oñedeskonsidera, entonces pára ke nuestro, nuestros docentes, lo tánto administrativo de aula umi avei oguerekóma hag̃ua hína a través de esa evaluasión Un eh, peteĩ conclusión ikatu hag̃uáicha avei omopyenda ha año tras año omehora ohóvo lo que es trabajar por, por la limpieza eh, ñamopotĩ Paraguay aja. Entonces kóva peteĩ hakãsa'i heta ha todas las instituciones oguereko siempre la oaportami hag̃ua avei de acuerdo al trabajo que va haciendo, por ejemplo el, el MADES,

Oñañanduvéma hína la ipresénsia, espesiálmente ñamopotĩ jave hína la ñande Paraguái. Através de esta programación ñemongeta tavaguándi todo el éxito, especialmente a todos los centros educativos, ha'éva hína realmente oñe'empodera hína kóva ko proyecto-re y nuestro compromiso de seguir acompañando. Y bueno, Miércoles lo mitã jajotopapaitéarã en la oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería ápe Kuru guatýpe ñaformatahápe hína la primera organización de productores apícolas ha a partir avei, a partir de avei de esa conformación entonces ya jaikuaama hag̃ua hína moõtopa jaguatase hína como productores apícolas tanto dentro del distrito de Curuguaty ha mba'ére avei ndaja'ekuaái la a nivel departamental, ofalta jajoaju ha entonce ko miércoles a partir de las ocho de la mañana hasta las once de la mañana ñañoha'arõmbaite Ministerio de Agricultura y Ganadería-pe ñañe'ẽ hag̃ua específicamente sobre producción de miel, producción apícola, Upépe la referente mbareteve jaguerekóta hína ha'e el ingeniero Alcides Iturbe ha'éva hína técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería jaguerekóva ápe Canindeyúpe. Y bueno, mitãve la guije hermano ñañoakompaña de este día ára, aguije maymáva tapichakuéra oĩva japysakápe, profesor Vivero, Ojoguáta la áita he'i, Ivuéno, ha japoi ojohegui por hoy ha Ñandejára ha Tupã Sy he'íguma guive neĩ, ko'ẽrõ ñainjaýta oñondive a partir de las tres de la tarde hasta las cuatro de la tarde. Buenas tardes, muchas gracias.

Ha oñondive España ha'ãramo, jahámante arã en punta, jahayhúrã la ñande kokuéro mitã. Híhíhíhíhíh! La mandyjúko óro blanco he'i oĩko hikuái. Híhíhíhíhíh!